Wĩ thayũ? Na nĩ hakwa mũithĩra andũ ndĩ thayũ. Ngai mwene nyaga no amenyereire, na no ndĩragĩthiĩ na mbere na kwenjera ũgĩkũyũ witũ, ona makĩria kwĩmenya. O ta ũrĩa gĩkũyũ kĩaugire mwendi kagwacĩ gatungu nĩ mũkenjeri, no nginya ũngĩthiĩ na mbere na kwenjera ona kwenda kũmenya makĩria. Ũmũthĩ ndoka tũhĩganie tondũ kĩmenyi ũmwe ndatũraga, ningĩ ũgĩ wa ũgĩkũyũ watambanagĩrio gũtigĩrwo njiarwa na njiarwa. Reke tũmenye ũhoro wa namba, nĩ namba ĩtagwo namba ithatũ, tondũ yarĩ kuo thĩinĩ wa ũgĩkũyũ ona mũthũngũ atanoka kũrehe ũhoro wa ũtatũ mũtheru. O na ithuĩ twarĩ na ũtatũ witũ, na twarĩ na ũtatũ ũrĩa warĩ mwega na ũtatũ mũũru, o na mangĩ mahũthĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa day to day basis kana mũtũrĩre wa o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Reke nyambie na ũtatũ mwega wa mũgĩkũyũ, nĩguo tugaga nĩ iria, nyama na ũkĩ. Ũguo ici no tuge nĩ rĩgu itũ, nyama. Iria na ũkĩ nĩ ũtatũ witũ mwega. Itanamba gũthiĩ ũtatũ mũru, reke nyambe njikare oro hau ha ũtatũ ũrĩa tũngiuga mwega. Thĩinĩ wa ũgĩkũyũ twarĩ na itugĩ ithatũ cia bata mũno, nĩcio tugaga nĩ thayũ, wendani ona ũrũmwe. mũgĩkũyũ nĩ akoragwo na indo na, na, na indo nyingĩ ciakuruhanaga indo ithatũ ithatũ tarĩu ũngĩrora thĩinĩ wa riko rĩa mũgĩkũyũ riko rĩa mũgĩkũyũ nĩ rĩa mahiga matatũ tũthiĩ ũhoro wa njũng'wa ya mũthuri njũng'wa ya mũthuri onayo yakorwo ya magũrũ matatũ ũguo ũguo ũtatũ na ũgĩkũyũ nĩ nĩ indo igĩrĩ ũtangĩhota ah, kwamũrania Reke tũge ũhoro wa, na tondũ he maũndũ maingĩ magĩthiaga ithatũ, no ũmwe, reke nyambe, njĩtĩkĩrie nyambe ndũge ũhoro wa ũtatũ mũru, nĩcio thahu, mĩgiro, ona kĩrumi. Thahu, mĩgiro na kĩrumi, ũcio nĩguo ũtatũ mũru wa mũgĩkũyũ. Ngĩrĩkia ngũrie atĩrĩrĩ, na tondũ wĩ mũgĩkũyũ-rĩ, hihi nĩũĩ indo ici ithatũ? Kana no wĩtĩre... kuga wĩ mũgĩkũyũ to niĩ hakwa njũĩ kuga ndĩ mũgĩkũyũ batiĩ kuga ndĩ mũgĩkũyũ to nĩ njũĩ kwaria gĩkũyũ no hote gũthoma na gĩkũyũ na no hote kwandĩka na gĩkũyũ ũguo nawe ngũ challenge we hihi ũtoĩ? Angĩkorwo nĩ ũgĩ wĩ mũgĩkũyũ, o ta ũguo nyũngũ ya support agwo nĩ mahiga matatũ kana yanyitagĩrĩrwo nĩ mahiga matatũ, o na yo reke tũmenye na tũgerie nginya gũbundithia o na ciana citũ, cimenye kwaria nĩkuo gũthiomora, cihote gũthiomora na gĩkũyũ, cihote gũthoma na gĩkũyũ, o na cihote kwandĩka. Na tũtikariganĩrwo o na nĩ kũmabundithia mĩtugo na mĩikarĩre itũ.